It-tim tagħna tkellem mal-edukatriċi Anna Vassallo dwar din l-app, li saret bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
Il-proġett Sitt Stejjer huwa proġett ta' stejjer diġitali li jinsabu li jistgħu jiġu jinqraw fuq tablet jew fuq mobile ukoll. Huma s-sejjer qosra li huma adattati l-iktar għal tfal żgħar qed ngħidu bejn wieħed u ieħor tfal tal-Year One, Year Two ġifieri bejn ħamsa u seba' snin għaliex il-kontenut tagħhom huwa kemm bħala kontenut u kemm bħala tip ta' kitba huwa adattat għal dak dawk it-tfal, dak il-livell. Il-kotba huma ggradati ġifieri s-sitt stejjer huma ggradati biex jinqraw f'ċertu ordni l-ewwel wieħed pereżempju huwa r-Re Mar iż-Żu. Ir-Re Mar iż-Żu fih biss kliem li fih b'żewġ ittri jew bi tliet ittri biss. Mela aħna qed nillimitaw lit-tfal biex jaqraw, biex ikunu kapaċi jaqraw sentenzi bi kliem li fihom kliem qosra biss. Aktar ma jgħaddu minn wieħed għall-ieħor ovvjament nibqgħu tilgħin sal-aħħar wieħed li fih iktar. L-ewwel storja hija fuq re li mar iz-zoo e u qed jara l-annimali li hemm fiz-zoo. Mbagħad isir il-ħin u jerġa' jmur lura id-dar fil-verita'. L-istampi huma taħlita ta' stampa li hija ritratt reali ġifieri ta' zoo u fl-istess ħin u mbagħad hemm figura ta' kartun li huwa re. Alright biex ġifieri t-tfal fl-istess ħin qed tgħinhom biex jaraw il-post vera mhux kollox bħala kartun, imma qed jaraw il-post bħala ritratti. Naf jekk qed tara ħuta pereżempju, hemm ritratt ta' ħuta vera. Jekk imbagħad irrieħ forma ta' kartun li huwa l-karattru prinċipali dejjem ikun bħala kartun huwa differenti. Stejjer oħra pereżempju għandna Karl mar fix-xemx huwa dwar kelb Kelb li jmur il-baħar, imur fuq ir-ramel, jibda jħoss is-sħana, jkun irid joqgħod fid-dell, u mbagħad jaqbdu l-ġuħ, jara l xi xi tfal jieklu l-ħobż, jitħajjar, insomma jiekol il-ħobż, u mbagħad wara li jgħaddi l-ġurnata l-baħar jerġa' jmur lura d-dar. L-aħħar storja li hija l-iktar waħda forsi avvanzata hija dwar familja ta' orsijiet li l-ġurnata tagħhom tas-Sibt li huma jmorru L-għors it-tifla tmur ma' missierha tixtri, t-tifel joqgħod id-dar jgħin lil ommu taħsel il-platti, isajru flimkien, insomma, u mbagħad jieklu flimkien. Ibni, aħsel ftit dawn l-erba' tazzi. Hija importanti għaliex il-kotba li kien hawn, li hawn ovvjament, huma kotba stampati, dawn huma kotba diġitali, jiġifieri t-tfal, Qegħdin hemm dak il-medium differenti, mela huma jistgħu jisimgħu l-istorja wkoll mhux biss qed jaqraw huma stess, imma jekk iridu għandhom l-għażla, mela jew hemm mudell ta' xi ħadd qed jaqralhom, qed jinstema' jaqralhom is-sentenza waħda wara l-oħra kif huma qed iqallbu l-paġna bil-pass tagħhom, u fl-istess ħin ukoll jistgħu jaqraw huma, iħossu l-kliem, iħossu l-ittri, jagħmlu sens mill-istorja u jaqraw huma stess. Tista' tgħinhom ovvjament għaliex jekk qed jaqraw id-dar jista' jkun li forsi l-ġenituri ma jkunux jistgħu jgħinuhom biex jaqraw. Allura ħa jsibu dak il-mudell li jista' jgħinhom jew ikunu qed jaqraw weħidhom, jieħdu gost jaqraw weħidhom, jekk jitfixklu f'xi frażi, xi sentenza, hemm dak il-mudell jistgħu jirreferu għalih u jaqraw weħidhom. Din l-app tista' tiġi aċċessata fuq pjattaforma tal-Android, tista' tintuża fuq tablet jew fuq mobile, tista' titniżżel b'xejn għaliex hija sponsorjata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Turiżmu u jista' jaċċessha kulħadd.